Hello, anuanom ne adɔfo. Ɛnɛ nso yɛ ɛda kɛseɛ a Onyankopɔn ayɛ. Onyankopɔn abɔ yɛn ho ban afiri musu ne ɛsɛn mu. Yɛante atenka bɔne biara. Ɛnɛ kwasie da yi nso, sɛ mogya di yɛn mu afufu sɛdeɛ na tɛkyerɛma da abɔdweɛ mu a, Ná ɛyɛ aseda nkutoo na me ne wo mmienu ɛsɛ sɛ yɛde ma yɛn Nyankopɔn. Wɔne yɛn adi no yie. Sɛ meka sɛ wɔne yɛn adi no yie a, na ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔne yɛn adi no yie. Wo ankasa anɔpa yi wosɔreeɛ, w'ankasa sɛ woahu ɛ? Wo ara wosɔreeɛ sɛ woahu sɛ Onyankopɔn ɔne wo ne me nyinaa adi no yie. Yɛda no ase. Ɛnnɛ nso yɛasa yɛasan aba biom. Um, nnawɔtwe nnawɔtwe a atwam mu mehwehwɛɛ m'asetena mu deɛ ankɔ yie ɛne nea ɛkɔɔ yie. Wo so nnawɔtwe yi, wo nso wohwehwɛɛ w'asetena mu. Wo nso deɛ ɛkɔɔ yie ɛne nea ankɔ yie no, w'ankasa wonim ne nyinaa. Na Ɛnnɛ, me ne me nuanom ne adɔfoɔ rebɛdwendwene asɛm ketewa bi ho. Ɛyɛ ketewa but ɛmu ɛreduru yie. Um, Edna Quabu, sɛ meka sɛ ɛyɛ ketewa na ɛmu ɛreduru yie a, asɛm no yɛ asɛm ketewaa bi but ne nsunsuansoɔ no ɛso Asɛm no yɛ asɛm ketewa, nanso ne nsunsuansoɔ no so. Ɛyɛ deɛ baasɛ mate nsɛ obi a pay attention bɛtie asɛm korɔ. Ɛyɛ ɛdeɛ bɛ asɛm? Asɛm no ara ɛne sɛ, ɛdeɛn nti ɛna awarefoɔ ɛkum yɛ ho? Ɛdeɛn nti ɛna awarefoɔ ɛkum yɛ ho? Um, sɛ yɛhwɛ a, barima a wokɔware ɔbaa a, before koraa wobɛkɔ akɔware no koraa no, wode anigyeɛ ne ahokeka ne osebɔ a, me yere yi a manya yi no deɛ, ei, ɔbaa bi a mahu no wɔ ha paa, saa ɔbaa wei deɛ, me ne no na ɛbɛwuo, me ne no na ɛbɛyɛ sei, me ne no na ɛbɛyɛ sei, na woakeka nsɛm bebree, thousand words, na woakeka no bebree na wode agu hɔnom na woakɔware ɔbaa no anaa ɔbaa no nso ama wo ho kwan na woaware no. Ɛdeɛn nti na ɛkɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi anaasɛ ɛkɔduru mfeɛ bi mu a barima bo tumi fu na ɔbaa no a ɛyɛ n'anigyeɛ ba ɔbaa no a ɔka sɛ, ɛɛ, me nnompe mu nnompe nie, na me honam mu honam mu susuo nie. Wei na yɛfrɛ no ɔbaa, anaasɛ wei na ɛyɛ me yere, anaa wei na ɛsɛ sɛ me ne no tena, na me ne no wo me mma nyina ara. Ɛyɛ dɛn na ɛkɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi a barima tumi twe sekan a ɛde wɔ ne yere no sɛ tu, Na ɔbaa no soso um biribiara koraa boo. Na ɔbaa no soso so. Hello, I love you too. Na ɔbaa no soso no, ɔbaa sɛbi ɔno soso ɔnum nyansa no, ɔno soso de paapa ayi nkyene de ayɛ aduane de ama ne kunu adi. Ɛdeɛn nti na ɛba no saa? Mehu sɛ awareɛ deɛ ka mo nyinaa mo ware a ayɛ fɛfɛɛfɛ, mo nyinaa ka mote ɛ ɔ ɔdɔ mu, anigye mu, kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔbaa deɛ ɛsi hyehyɛ awareɛ deɛ ɔhyehyɛɛ no sɛ ɛ ɛ kyerɛ sɛ ɔhyehyɛ ma no yɛ fɛ, ɛnyɛ sɛ ɔhyehyɛɛ no sɛ ɔhyehyɛɛ awareɛ ma awareɛ yɛ fɛ, ɔhyehyɛɛ awareɛ ma awareɛ yɛ dɛ. Na afei ɛyɛɛ dɛn? Ɛnnɛ nnɛ, ɔbɔnefoɔ no asɔre wɔ awarefoɔ so. Nea enti a mereka saa asɛm wei ne sɛ, ɛnnɛ nnipa bebree, Ghanafoɔ no mu bebree, wobɛte ara yɛse wei abɔ ne yere tuo, wobɛte ara yɛse wei atwitwa ne yere sekan, kyɛsɛ nawɔtwe nawɔtwe no a ɛbɛtwam no, Yɛn nuaa awarefo a yɛkum wɔn koraa no, na ɛnyɛ nnum. Wode ɛno nso so to nkyɛn a, mpenampenafoɔ nso a wɔn nso wɔakum wɔakum wɔn ho no, wɔn nso ɛnyɛ asɛm kumaa. Na mebisa me ho sɛ, anaa yɛn nyinaa yɛmmisa yɛn ho sɛ, ɛdeɛn nti na ɛma no ba saa? Yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ abufuo. Ɛyɛ abufuo bɛn Ɛna ɛma saa ɛɛ awarefoɔ wei ɛtumi ɛkunkum yɛn ho. Mpo me kɔ ware no anaa wo wo kɔ ware no, wo dwene sɛ ɛdɛ wo kama a wo kunu bɛku wo anaa? Wo dwene sɛ ɛdɛ bi bɛba a wo yere ɛbɛku wo anaa? Yɛn nyinaa yɛn anwene saa. Yɛn nyinaa yɛn anwene saa. Na mmom yɛn nyinaa yɛ dwene sɛ. Yɛtena ase ɔdɔ mu as ɛ ɔdɔ mu, na yɛn nyinaa yɛwo yɛn mma asomdwoe mu sɛdeɛ Onyankopɔn hyehyɛɛ yɛn sɛ yɛnwo yɛn nyɛ sɛ mpoano anwea no. Yɛn nyinaa yɛrewo na yɛatena ase na yɛabɔ bra kronkron atwɛn yɛn Nyankopɔn. Na daakye bi Yehowa Nyankopɔn apue n'animuonyam mu a, me ne wo mmienu, me ne wo mmienu o, yɛanyɛ ɔyeraba na yɛn nyinaa yɛakɔ akɔdi da a ɛnni awieɛ. Ate sɛ saa na yɛn nyinaa yɛdweneeɛ. Na afei ɛyɛɛ dɛn? Ɛyɛɛ dɛn? Mente aseɛ. Mente aseɛ. Sɛ wokɔware ɔbaa na wofii sɛ aduru mpɛmpɛnsoɔ bi no, ɔbaa no wɔteetew, ɔbaa no wɔnte w'asɛm ase, ɔbaa no wɔyɛ nneɛma bi a ɛmfata. Nneɛma bi a ɛmfata no, ɛyi, ɛgyina nneɛma bebree a ɛmu yɛ du so. Mentumi mbobɔ ne nyinaa, mɛtumi abobɔ kakra bi so. Ɔbaa no, wanoa aduane, ɔne ne mma adi, wama me, ɛno yɛ baako. Ɔbaa no, meka asɛm kyerɛ no a ɔntie, ɛno no yɛ baako. Me yere afa m'akyi, anaa me kunu afa m'akyi, me yere afa m'akyi, anaasɛ me kunu afa m'akyi, meka, maka asɛm bi, nti na meresere no. Me yere afa m'akyi, me kunu afa m'akyi, ɛno nso so, wɔ hɔ, anaasɛ sisi ara dɛ me yere wada no kurasini, me yere ontumi mmɔ life, me yere ontumi nkeka no ho, ɛdɛ bɛn nti a, because eh yɛakɔ ahohiahia mu, yɛnni sika, yɛn ho kyere yɛn, yɛn ho kyere yɛn, mahu sɛ me yere wayɛ kolo, nti ɛnneɛ merekɔ akɔpɛ ɔbaa bi a kyerɛ sɛ ne ho sisi ne ho so a mɛtumi, ɔbɛtumi aboa me, so wahu, ɛno nso so yɛ baako. Ɔbaa no nso so tumi dwene saa, Oh, me kunu koraa, ɔh, ɔnhwɛ me, ɔnhwɛ nkwadaa no. But titiriw no ara no, yɛ na mmaa no deɛ wɔtaa nya ɔtwɛn honhom. Sɛ woyi mmaa du gyina hɔ a, ɛmu nwɔtwe tumi nya ɔtwɛn honhom twɛn wɔn kununom sɛdeɛ ɛyɛ a Awurade san bɛto wɔn nsam na wɔatumi atena ase asomdwoeɛ mu. But sɛ wo yi mmarima du de si hɔ a wo yi mmarima du de si hɔ a ɛmu nsia anaasɛ nson kɔfa ɔbaa foforɔ ɛmu nsia anaasɛ nson kɔfa ɔbaa foforɔ mmiɛnsa no deɛ wɔn tumi tena ase ɛyɛ ɔtwɛn ɛhonhom sɛ ohia mu o nkwa mu o ɛdeɛ bɛ mu o me ne me yere ɛbɛ ɛbɛ tena ase na yɛatwɛn Onyankopɔn anim. Yɛrenkɔbɔ korɔno, yɛrenkɔgye sakawa, yɛrenkɔyɛ dwudwo, yɛrenkɔyɛ hwee, na mmom yɛbɛtena ase na yɛatwɛn Onyankopɔn anim kɔpem sɛ Awurade bɛsan ayɛ dɛ ato yɛn nsam. Na adɛn na binom tumi twe sekan de kum yɛn yerenom? Mente aseɛ. Mente aseɛ o. Mente aseɛ. Mente aseɛ koraa na mente aseɛ soso because awareɛ ɛdɛ o awareɛ wɔ hɔ ɛdɛ sɛ wo nya wo partner anaa wo nya wo mfe mpadeɛ no a awareɛ ɛdɛ na ɛmom no mm biribi nti na wo mfe mpadeɛ no kɔ yɛ wrong a biribi nti wo mfe mpadeɛ no ɛkɔ yɛ wrong a Ɛno na ɛkɔfa nsɛm bebree ba. Ba ɛno koraa no, yɛbɛtumi atenatene, atenetene no ama no ayɛ yie. Akɔyɛ sɛ wo nan mu abuo, sɛ wo nan no akyea. Nanso so yɛtumi de POP hyɛ wo nan no tene na wo nantenante so so saa, wo yɛ exercise nkakra nkakra nkakra saa, wo ho ana wo nan no na afei atene. Ada a wo bɛkɔ akɔyi POP no afiri hɔ nom, wobɛhu sɛ na wo nan no atene. Na yɛbɛyɛ dɛn na sɛ kasaɛ no abu no, yɛbɛtumi de POP ahyɛ na yɛatenetene no? Yɛbɛtumi ayɛ anaa? Ɛyɛ aboterɛ. Ɛyɛ abodwokyerɛ. Sɛ biribi kakra ara na yɛn bo fu, biribi kakra ara na yɛn bo fu a, ɛno na ɛkɔfa awudie de ba awareɛ mu. Yɛyɛ nnipa, yɛn bo bɛtumi afu. Yɛyɛ nnipa, yɛn bo bɛtumi afu, na mmom yɛnsusu mma yɛn bo mfu ntɛm. Yɛnsusu mma yɛn bo mfu ntɛmntɛmntɛmntɛmntɛmntɛm. Ɛno na wanhwɛ no yie a na ɔbɔnefoɔ no na waba abɛwura mu because wahu sɛ barima no ne ne ne mmerɛyɛ mu yɛ abufuo anaasɛ ɔbaa no ne mmerɛyɛ mu yɛ abufuo. Ɛnneɛ anyɛ saa deɛ ɛnneɛ ma memmɔ nhyɛ abufuo no mu na mempushe ɔbaa no anaasɛ mempushe barima no n'abufuo no nyɛ kɛseɛ sɛdeɛ ɛyɛ a wɔbɛtumi akunkumkunkum yɛn ho. Ɛdeɛn nti na yɛaware fɛfɛɛfɛ? Kan hu sɛ ɔbaa no a wohuu no no na ɔyɛ ababunu na ne honam yɛ sɔsɔsɔsɔsɔ no, ma no mfeɛ du, mfeɛ dunum anaa mfeɛ aduonu. Wonhu saa wɔ baa no saa. Wobɛhu sɛ nsesaeɛ reba ne mu nkakrankakra, ɛna mmarima no nso wobɛhu sɛ nsesaeɛ reba ne mu nkakrankakra nkakrankakra. Ɛdeɛ nti na mede saa nsɛm wei sei nyinaa redi kan? Mede redi kan sɛdeɛ ɛyɛ a sɛ woyɛ barima na akwansideɛ bi si wɔ w'awareɛ mu a, hwɛ yie na woantwe tuo, hwɛ yie na woannwidwa wo yere. Woahu sɛ woyɛ wie a na woasane anu wo ho. Yɛ mummisa wɔn a wɔkum wɔn yerenom no anaa wɔn a wɔkum wɔn kununom sɛ wɔwie a, anaasɛ obiara koraa a wakum obi, obi koraa a wasutu obi, hwɛ sɛ obi akokum obi, okum no wie a na ɔde tuo no ato hɔ na ɔdi amirika na ɔredwane, anaa obi akɔ akɔwia obi adeɛ, owiei a na ɔdi amirika kikikikikiki, because saa time no a na ɔrekɔ akɔyɛ no, na ɔbɔnefoɔ no repushi no, Na wɔpushi no, na wɔpushi no. Ɔyɛ wieeɛ a, ɔbɔnefoɔ no, wayɛ dɛn? Wafiri n'akyi, wakɔ. Aka wo nko ara, woayɛ skeleton na wogyina hɔ. Enti saa berɛ no a wogyina hɔ nom no, woayɛ tontura. Hunu. Enti deɛ ɛba ne, deɛ ɛbɛba ne sɛ, ɛwɔ sɛ wodwane. Me nuanom adɔfoɔ, ɛnnɛ me masɛgye no, ɛyɛ ketewaa bi. Mesrɛ mo, Ghanafoɔ, titiriw Ghanafoɔ. Wɔn a wɔakum wɔn yerenom wɔ Ghana. Baako deɛ a metie, me, ɛdɔɔso, ɛdɔɔso ba me, me, menka ne nyina. Baako deɛ a me, metieɛ sɛ, ɔbaa no sɛ ɔne ne ɛnna. Sɛ wɔne ne ɛnna nti no, na ne bo afu saa, ne bo afu kikikikikiki afa sekan. Adwudwa ɔbaa no sei hwamhwamhwamhwamhwamhwam. Ne bo afu oo, adwudwa ɔbaa no. Na wokum no wieeɛ, wo nso aka wo honhom na wogyina hɔnom. Enti deɛ ɛbɛba ne sɛ ɔsɛ ɔno nso yɛ dɛn? Ɔde sekan no yɛ dɛn? Ɛto ne menem. But ɔno ne deɛ no ɛntwa. Enti na ɔwɔ sɛ yɛbɛkyew na yɛde wo kɔ. Afei yɛ dɛ ookua a osi wɔ bɔnsam. Obnsam no wɔ fir henfa? Ɔbonsam no na ɛka kyerɛ wo sɛ wɔ ne wo yere ɛne wo nna nti dwudwa no anaa? Momma yɛnyɛ aboterɛ. Hwɛ, yɛn nyinaa yɛhia aboterɛ o. Yɛhia aboterɛ mpo wɔn mo koraa a wɔn awareɛ no koraa no ɛkɔ yie no koraa no still ara no wɔn hia aboterɛ because wɔn annya aboterɛ a awareɛ no ntumi nkɔ yie. A Worentumi nko yie. Mesrɛ, nnipa kum nna fam o, even akokɔ akokɔ koraa no a wode sekan bɛtu ne mene mu anaa pɔnkye koraa a wode sekan bɛtu ne mene mu aku no no, ɛnyɛ easy saa. Ɛnyɛ easy saa. Enti nnipa nyɛ nnipa mmɔbɔ. Nnipa nyɛ nnipa mmɔbɔ. Sɛ wontumi mfa sekan ntwa wo ho, sɛ wontumi mfa atuo nsi wo mene ase na wommɔ wo titire, anaa wontumi mfa tuo nhwɛ wo yam, na w'ankasa wowɔ mpoma atuo no na ɛmmɔ wo a, adɛn na wode hwɛ ɔbaa? Ɔbaa n'ahoɔden yɛ sɛn na wotumi de atuo hwɛ ɔbaa so na wobɔ no sɛ toe? Me nuabarima, yɛwɔ akontaabiboɔ o. Yɛwɔ akontaabiboɔ. Bible se, Twa na twa sɛ onipa, wobɛwu preko pɛ. na wo wuo akyiri no, atemmu nsusu ni. Akonta bɛn na worekɔ akɔbu de ama Onyankopɔn? Nyankopɔn no a ɔbɔɔ wo baa asase no, hwɛ, yɛama asase so by chance o. Onyankopɔn, ɔnim nea enti sɛ ɔbɔɔ yɛ baa asase yi so. Na ɔde yɛ baa asase yi so no, ɔde dwumadie bi hyɛɛ yɛn nsa sɛ ɛsɛ sɛ yɛ yɛ yɛ me ne wo mmienu yɛmmra mmɛyɛ. JAK. Manakwaba. Oho. Enti sɛ me ne wo mmienu nsa yi ama ammɛyɛ saa adeɛ no, na yɛba abɛyɛ ade foforɔ a, yɛwɔ akontabi bɛbu. Mpo sɛ yɛyɛ no pɛpɛɛpɛ a, still a no akonta no, yɛbɛsan abu. Me ne wo mmienu yɛwɔ akontabi bu. Me nuanom adɔfoɔ, mesrɛ mo, ɛko ani baabiara nnyɔeɛ. Wɔn a wɔn ku wɔn yere wɔ Ghana no, ɛyɛ too much. Ɛyɛ too much. Ɔbaa tumi ne barima, obi koraa mpo wɔ hɔnom a ɔfa ɔbaa no koraa na ɔbaa no hyia. Ɛnnɛ, ɛnnɛ nkwadaa a wɔabaa seventeen, eighteen a wɔpere kukukukukukuku kɔdi barima bi akyi na wɔde no akɔhyɛ sahwi akuraa bi ase na wɔde no adɔ kookoo saa ara, wɔde no adɔ kookoo na ɔbaa yi ɛsei tantantantantantantan, wɔafɔn Saa nkorɔfoɔ nso wɔn a wɔn woɔ na wɔn awoɔ sɛ epire kesee na wɔn bɛya foɔ tantaanta because wɔn nya aduane pa nni, adwumaden na wɔn yɛ, nkwadaa yi nya aduane nni, nkwadaa yi koraa gya maame yi adwendwene na wɔde no akɔ hyɛ kura ase wɔn a wɔn nya sika kakra a wɔse o ɛneɛ meekɔ akɔ ha meekɔ kurom na makɔ ha dan na mabɛfa mo akɔ, ɔkɔ ha dan aa ohuu Ɔbaa foforɔ wɔ hɔ ara, na ɛyere no a ɔne no kɔ akura no ase no, wɔagya ɔno ne ne mma no nyinaa wɔ akura no ase. Hmm. Na sɛ ɔbaa no wɔ mu nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra, na sɛ ɔbaa no ba sɛ ɔbɛhwehwɛ ne kunu no a, ɛno na akɔdane nsekantwe yi, ɛno na akɔdane aduabɔ yi, ɛno na akɔdane atuo atu yi. Ɛde abufuo nko ara. Ghana this time mahu sɛ Ghana Ghana wɔ abufuo mu paa. Mo a mo ne mmɛyɛ adwene deɛ mo ne mmɛyɛ adwene sɛ Ghana ɛwɔ abufuo mu. Ɛnkyɛ na wei bu ofu na wadi wei atɛm. Ɛnkyɛ na wei bu ofu na wɔ wɔ wɔ wɔyɛ nneɛma a ɛmfata. Ɛnkyɛ na wei bu ofu na wɔbɔ ne nua. Ɛkunu tumi bɔ ɔyere dua dua ɛ ɔbaa nso so tumi bɔ okunu dua.

Yɛnkɔdi awu na yɛmfa yɛn ti nka wura. Yɛnkɔdi awu ma daakye bi no heaven abɔ yɛn mmienu yɛnkɔ nkɔdi awu. Ɛnti mesrɛ mo, mɛma mo quotation kakraa bi, Mmubusɛm, etire edunan, nkyekyɛmu aduonu nkron. Mmebusɛm, etire dunan, nkyekyɛmu aduonu nkron. Mmebusɛm hɔ ara, etire edu nnum, nkyekyɛmu edu nwɔtwe. Mmebusɛm hɔ ara. Ɛna mmebusɛm hɔ ara, etire aduonu nkron, nkyekyɛmu aduonu mmienu. Yɛkae a, yɛmmɔ mpaeɛ sɛ saa quotation wei sɛ ɛbɛtumi ama yɛatumi yɛahyɛ yɛahyɛ yɛn ho so. Yɛatumi ahyɛ yɛn ho so. Ɛna Efeso nwoma no nso so, etire nnan, nkyekyɛmu aduonu nsia, yɛnkan hɔ nso so. Na sɛ yɛkan hɔ nso so a, ɛno nso so ɛbɛboa yɛn pa ara. Mesrɛ mo momma yɛnhyɛ yɛn abufuo so. Abufuo no nti ɛ, President obi di n'atɛm a, ɔnkɛ. Abufuo nti obi di ɔmaame atɛm a, ɔnkɛ. Abufuo nti obi gyina ne yere anim tumi se no aboa kwasea de n'anim tantan nyinaa de ma no, de ne baabi baabi nyinaa de ma no. Na nka baabi baabi nso so deɛ nka ɛyɛ den sɛ nka barima nka wode hɔ bɛtumi de adi ɔbaa atɛm. Nso ɛnnɛ ɛda abɔntene. Ɛnnɛ ɛda abɔntene. Asɛm no a wɔka sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ, oh na ɔde ne baabi baabi redi no atɛm. Ɔbaa a wo ne no atena for so many years. Ɔbaa a wo ne no atena for so many years, moawo mmiɛnsa, nnan, nnum. Afei deɛ ɛyɛɛ dɛn na ne baabi baabi, afei deɛ bɔn. Ɛyɛɛ dɛn na ne baabi baabi afɛ deɛ asɛe? Ɛyɛɛ dɛn na ne baabi baabi ɛnnɛ deɛ woreka ho asɛm? Baabi baabi no a wo ne no yɛeɛ a w'ankasa wohuu sɛ ah ɔda ɔbaa wei deɛ medɔ no. Ɛno na ɛmaa wo dɔ no mu ɛhyɛɛ mu nkran kɛseɛ no. Ɛnnɛ deɛ ne baabi baabi no, ne under canoe no, ɛnnɛ deɛ wode redi no atɛm. Na awerɛho sɛ yɛtumi gyina abɔntene na yɛde redi atɛm. Ɛdeɛn na ɛrekɔ so wɔ Ghana yi? Yɛ man Ghana ɛdeɛn na ɛrekɔ so yi? Ɛdeɛn na ɛrekɔ so wɔ yɛ man Ghana mu yi? Mesrɛ me nuanom o, Ghanafoɔ, nipakuo mu no adɔɔso, menka sɛ nipakuo mu koraa, ɛyere ku no adɔ, moku mmaa no dodo. Wobɛte ase wei aku me ne yere, ɛna wei abɔ ne yere tuo, ɛna wei ayɛ ne yere sei, ɛna wei ayɛ ne yere sei, ɛna ne yere ankɔyɛ sei, ɛna wɔ. Obi tumi ku kum nkwadaa a nkwadaa a wɔne ɔbaa no awo nyinaa ka ho. Oh! Adaa no barima baako bi a wa wakum wakum ne yere ak nkwadaa nnan. Ketewa no koraa ketewa no wɔ sɛ sɛ two months o sɛ ɛ biribi saa. Adɛn? Ɛdeɛn na ɛkɔ so wɔ yɛ man Ghana mu? Ɛdeɛn na ɛbɛte Bayerɛ ahaban mu? antumi amma bayerɛ ammɔ akɛseɛ. Ɛyɛɛ dɛn? Yɛte ɔman Ghana mu ne sei na ɛteɛ. Yɛte ɔman Ghana mu ne sei na ɛteɛ. Ɛnnɛ bɔne adɔɔso. Bɔne adɔɔso ama kyerɛ sɛ nnipa ɛkum ne nua a ɔnnwene ho. Sikani berɛ, sikani berɛ, mepɛntɛm menya me ho, mepɛntɛm menya me ho. Ɛhefa na worekɔ? Ehefa na worekɔ? Hwɛ, me nuanom, momma mintu mo fo. Obi wɔ hɔ a, obi wɔ hɔ a osi so a, ɛnyɛ beginning no ara na obenya sika o. Owura Kimbani, Akwaaba o. Obi wɔ hɔnom a, osi so a, ɛnyɛ mfitiaseɛ no ara na obenya sika. Na mmom no, gye sɛ ɔbra no ne ne fa mu nkakrankakra, nkakrankakra, nkakrankakra, ansa na wobɛhunu no, na Onyankopɔn ayɛ dɛn? Abue kwan mu de ama no. Enti sɛ wonni sika a, ɛmpere wo ho. Ɛmpepere wo ho wɔ abrabɔ no mu. Because worekɔgye sakawa, anaa worekɔgye sikaduro, anaa worekɔ akɔ, ɔbɛka akyerɛ wo sɛ, Oh, wo deɛ fa akosua bra, wo deɛ fa akokɔ bra. Wo de akokɔ bɛkɔ. Ɛbɛyɛ kakra wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, Fa apɔnkye bra. Wo de apɔnkye kɔ. Ɛbɛyɛ kakra wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, Fa odwan bra. Wo de odwan kɔ. Afei ɛbɛyɛ kakra wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, Fa nantwie bra. Ɛfiri nantwie hɔ a, na afei na ɛkɔ henefa? Na ɛkɔ nipa hɔ. Mesrɛ me nuanom adɔfoɔ, me nuanom awarefoɔ, nnipakunkum adɔɔso wɔ Ghana dodo. Mmaa nkunkumakunkum adɔɔso. Medwene ho a mente aseɛ. Woaware wo dɔfo ne no te asomdwoe mu. Ɛnɛ deɛ ɛyɛɛ dɛn? Ɛnɛ deɛ ɛyɛɛ dɛn? Ɛyɛɛ dɛn? Ɛna wo yere a wo ne no te asomdwoe mu, wo kunu a wo ne no te asomdwoe mu, adaano ɛ ɛ ɛ maame bi kɔ ɔsɔfo bi hɔ sɛ ɔnkum ne kunu mma no because of agyapadeɛ. Kum me kunu ma me because of agyapadeɛ, agyapadeɛ a wɔne no awo, agyapadeɛ yɛ deɛn? Agyapadeɛ ɛyɛ deɛn? Mowɔ kookoo fuo, ɛbɛtumi ahye. Wowɔ sika ɛdan mma ɛ, ɛbɛtumi ahye. Ɛbi koraa wɔ hɔ a ɛgya ntom, na mmom sika no a wode di dwa no ɛbɛtumi ahye nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra. Wowɔ ahonyadeɛ, wowɔ ntaareɛ, wobɛhyɛ ara bɛduru mmaabi no na wompɛ bio. Wo wɔ asomadeɛ, wo kɔnmuadeɛ, ɛbɛyɛ ka kɔnmuadeɛ no ɛyɛ ɛ ɛ ɛregu me kɔn mu yi. Ɛwɔ mu sɛ akyɛdeɛ soso ɛbɛduru me mprɛnprɛnsoɔ bi. Ɛbi koraa na ne colour no asesa anaa ɛbi koraa na mempɛ bio. Wo wɔ dan, wobɛtena mu ten years, twenty years, ɛbɛduru mmerɛ bi no wohu dan no koraa no a na dan no na ɛ ɛnyɛ wo fɛ bio. Ɛwɔ sɛ wo san penti anaasɛ. Ɛnti momma yɛnto yɛn bo na yɛnsusu mpere yɛmprepre yɛ ho nyɛ ɛdeɛ nko na yɛregyeɛ, awarefoɔ, ɛdeɛ nko na yɛregyeɛ, na ɛdeɛ bɛn nko ara koraa na ɛbɛba w'adwene mu sɛ sekan a mesi yi, barima bi a ɔde sekan adwidwaa ne yere, yɛse anwummerɛ no wase sekan no saa ara, wɔbisaa no sɛ wode sekan yi reyɛ dɛn a, ɔse ɔde kɔdɔ n'afuo, afuo deɛ obiara nim sɛ Yɛn Bibire mu deɛ, yɛde sekan na ɛdɔ. Ɛnnɛ na nneɛma kɔ anim a yɛde machine ne nneɛma nneɛma dɔ. Nanso sɛn na wapra no sɛ anadwo no wɔbɛkum ne yere akum ne mma? Mente aseɛ! Mente aseɛ! Me nuanom, mesrɛ mo, ɔbɔnefoɔ no asɔre wɔ ɔman Ghana so pa ara. Ghana asɛm na mereka o, mennim deɛ ada ɛ, ayi ɛ, ɛ, country no nso so deɛ ɛrekɔ. Ghana asɛm na mereka. Ɔbɔnefoɔ no asɔre wɔ awarefoɔ so papapapapapapa wɔ ɔman Ghana mu a nnipa bebree rekum yɛn ho. Ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ. Ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛ kwan yie. Ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ adeɛ yi a meeye ɛyɛ bɔne na ɛyɛ bɔne kɛseɛ. Ɛnyɛ adwaman nko ara na ɛyɛ bɔne. Ɛnyɛ adwaman nko ara na ɛyɛ bɔne. Mesrɛ me nuanom, momma yɛnto yɛn bo. Abufuo, ɛhwanyan ntɔkwa. Sɛ wo bo fu bebree a, bohu sɛ na ɛhwanyan ntɔkwa. Quotations no a mede maa mo no, sɛ wokenkan a, mmebusɛm etire aduonu nkron, nkyekyɛmu aduonu mmienu no, ɔse abufuo hwanyan ntɔkwa. Abufuo, abufuo hwanyan ntɔkwa. Ɛyɛ ampa so. Sɛ woma wo bo fu na wo wode humm ɛna humm ɛna humm ɛho da koro pɛ, sɛ woamfa sekan wode boɔ, sɛ woamfa boɔ wode tuo. Mesrɛ me nuanom o, mesrɛ awarefoɔ, hwɛ wo yere no a woaware no no, wo kunu no a woaware no no, wobɛbu ne ho akontaa, wo mma no a woaware wɔn no, Ed, Sɔre. Wo mma no a woawo wɔn mo no, wobebu nkwadaa no ho akontaa? Sɛ Onyankopɔn, nkwadaa no a ɔde maa wo no, ɛdeɛn na wode nkwadaa no yɛeɛ? Akyerɛkyerɛ bɛn na wode wɔn mo faa mu? Ne nyinaa bɛbu ho akontaa. Ne nyinaa kɔsi sɛ, Aso asɔre bɛn na memfa me ho nhyem? Ɛno nso so yɛ adeɛ a ɛhia paa. Asɔre bɛn na memfa me ho nhyɛ mu? Ghana nyinaa foɔ nyinaa, yɛn nyinaa se yɛyɛ Kristofoɔ. Na yɛbisa yɛn ho sɛ, ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛyɛ Kristofoɔ anaa? Anaa yɛde yɛn ano fafa na ɛka sɛ yɛyɛ Kristofoɔ? Yɛbisa yɛn ho. Asuafoɔ no, ɛ, ɛ, ɛ, yɛfrɛ no sɛ, asuafoɔ no a yɛdi wɔn akyi no, Wɔn na wɔyɛ Kristofoɔ. Yɛn nyinaa yɛnim. Asafo bɛn mu na na wɔwɔ? Ɛno nso so, ɛno nso so di hene pa ara. Enti sɛ woyɛ ɔwarefoɔ na woware a, asɔre bɛn na ɛsɛ sɛ wode wo yere ne wo mma kɔkɔhyɛ mu na woatumi afrɛ wo ho sɛ woyɛ Kristofoɔ? Because nsɔrensɔre yi a aba yi, So kɔ eh eh eh eh eh Adiyifoɔ adiyifoɔ yi a wɔn atetetete nsɔre nsɔre bebree Ne nyinaa akyi no wɔn san kɔ abosomsom hɔ Ne nyinaa akyi no wɔn san kɔyɛ nsamanfrɛ Twerɛsɛm no se ma yɛn nyɛ nsamanfrɛ nso wɔn kɔyɛ nsamanfrɛ Kɔ samanpɔn mu okɔbisa n'akyi Ɛno na ɛbɛma wɔahu sɛ asafo bɛn na ɛsɛ sɛ mewɔ mu. Me nuanom adɔfoɔ, ɛno nso so hia paa. Ɛno nso so hia. Enti momma yɛnhwɛ yɛn adagyeɛ yie. Momma yɛnhwɛ yɛn ada, yɛn adagyeɛ yie. Wo, wo, wonya, wonya, wonya, wonya mmerɛ a, kenkan quotation no nyinaa. Na quotation no so worekan a, nyi aboterɛ. Kan ne line baako na nyi aboterɛ tena ase na dwene ho. Dwene ho sɛ asɛm wei a ɛwɔ Bible mu yi, Nyankopɔn wɔ se sɛn? Ne mpo aseɛ kyerɛ sɛn? A, Awurade mesrɛ wo kyerɛ m'ase. Bɔ mpaeɛ srɛ Onyankopɔn sɛ ɔnkyerɛ w'ase. Onyankopɔn nso ɔyɛ nokwafoɔ, ɔbɛkyerɛ w'ase fɛfɛfɛfɛfɛ. na woakyerɛw ase awie no, na wode ato w'adwene mu ne w'akoma mu na wode anante. Sɛ mpo sɛ eduru baabi na sɛ abufuo mpo ba a, woakae sɛ woakenkan biribi. Woakae sɛ woakenkan Bible quotation bi. Enti saa Bible quotation no kasa kyerɛ wo wɔ w'adwene mu ma wotumi control w'abufuo no ma w'abufuo no yɛ dɛn? Ɛkɔ fam. Me nuanom adɔfoɔ, mesrɛ mo, nnipa kunkumakunkum mu deɛ adɔɔso, ba ɛnyɛ ɛno ho asɛm na meka, deɛ ɛnnɛ deɛ meka ho asɛm ne sɛ, ɛdeɛn nti na awarefoɔ rekum yɛ ho? Ɛdeɛn nti na awarefoɔ rekum yɛ ho? Yɛbisa yɛ ho, yɛnwene ho hwɛ, ɛwɔ kwan bebree so. Egyina kwan bebree so. Obi koraa wɔ hɔnom a, n'ase, n'ase, ne ba, ɛ, ne yere no maame, otumi fa ne mpena. Ɛno tumi de nsekantweɛ ba. Obi nso so wɔ hɔ, ɔno ankasa ne ba a wawo noɔ, otumi ne no da ma ɛno nso so kɔfa abufuo ne sekantweɛ. Yɛ Ghana mmarima no, adeɛ a wɔkyiri ara ne sɛ wayɛ bɔne na wakɔ report no, yɛakyi no atom. Adeɛ a wɔn kyiri ara no no. Nanso no, sɛ wo yɛ bɔne na wo yere kɔ report no yɛ kyew tum a, ɛnyɛ, ɛ, ɛnyɛ, ɛnyɛ ɔbaa no ɔnyɛɛ bɔne o. Wɔ baa no ɔnyɛɛ bɔne, na mmom no ɛyɛ asotwee a wo barima no ɛwɔ sɛ wo nya. Na atumi aboa wo ama next time bi no barima bi nso so ɛte baabi a ɔno nso so adwene ho sɛ oh papa Kwadwo kɔ yɛɛ saa adeɛ wei sei no yɛkyee no ɛneɛ me nso so ɛni sɛ me yɛ. Enti sɛ woyɛ barima a wote hɔ na woredi bɔne, wotumi twe sekan wɔ wo yere so sɛ, Mɛkum, mɛkum, mɛkum, mɛkum, na ɔbaa no kɔ repɔɔto sɛ polisi nkyɛ wo nto mu a, me nua barima, wonyɛɛ bɔne. Wonyɛɛ bɔne because ebia waka a wontie. Kwadwo gyae deɛ woyɛ yi o, Nana Kuru bɛku me o, Kwadwo gyae deɛ woyɛ yi o, Nana Kuru waka a wontie. Enti aboro no so, aboro no so no, ɔwɔ sɛ ɔkɔkɔ repɔɔto. Ɔsɔ kɔkɔ report o. Bɛɛma tumi twe sekan di ne yere akyi sɛ yɛ ara de sekan paa sa ne yere sɛ wɔbɛku no. Ah na me bisa yɛ ho sɛ na ɛnyɛ ɔbaa wei ɛnyɛ wo ba wei na ɛmmerɛ bi a atwa mu kɔ no wo huu no a wo kɔn dɔɔ no a ne ho yɛɛ wo fɛ na wo kaa sɛ ah ɔbaa wei deɛ mɛ ware no owuo mu a nkwa mu o. Moanware no koraa mempene. Ɛnyɛ saa wɔbaa wei ya? Ɛnyɛ saa wɔbaa wei na wohuu no? Hmm. Yɛwɔ akontambuo bi. Yɛwɔ akontambuo ebi bu daakye. Me ne wo bienu, yɛwɔ akontabuo. Nti me nua mmarima nom a wɔn wɔ Ghana, mesrɛ mo anidie kwan so, mesrɛ mo a monya abɔtrɛ Munya mo tiri ayi yie. Awareɛ ɛnna fam o. Awareɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ easy. Awareɛ nyɛ ɛyi. Sɛ wo hu nna kwan so nna kwan so nna kwan so a, ɛno koraa no ɛnna fam. Ɛnna fam because ɔbaa no ɛfiri abusua foforɔ mu, bɛɛma no nso so ɛfiri abusua foforɔ mu, ɛnna mo nyinaa mo ahyia. Obi wɔ hɔ a, ne maame ɔn ɔ ɔ ɔntete no, ɔn ɔnyɛ no ɔnyɛ no te sɛ akokɔ. ɔnyɛɛ no. Obi nso wɔ hɔ a ne maame ahyɛ da atete no na wama no akɔ awareɛ. Enti saa suban wei mmienu wei sei ɛkɔhyia sei a, hmm, ɛnyɛ easy. Ɛnyɛ easy. Enti mesrɛ me nuanom a mowareɛ ɛne nkwadaa a afei na moreba abɛware no, mo nyinaa monyɛ steady, monsua awareɛ yie. Yɛnnware nnkɔtwe tuo mfa mmɔ ɔbaa no. Yɛnnware nnkɔtwe tuo mfa nnkum ɔbaa no. Yɛnnware nnkɔtwe sekan sɛ ɔbaa no ayɛ. Woware ɔbaa no anaa wontɔɔ no oo, woaware no, aane, moayɛ honam baako, yɛn nyinaa yɛdi adanseɛ, but wontɔɔ no. Wobɛhu sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi no, abusuafoɔ wɔ wɔ w'ankasa wo yere no so kɔnturo sene wo. Mmerɛ bi duru a, sɛ mmerɛ bi ɛduru a, wobɛhu sɛ wo yere no woaware no, woayɛ ne ho adeɛ kama woaware no, nanso so no ɛdee wo kama wobɛhu sɛ abusuafoɔ no koraa wɔ ɔbaa no so konturo sene wo. Adɛn ntira? Ɛdɛn nti na meka saa? Ɔbaa no wu a, wo barima no abusua no wɔ konturo wɔ ɔbaa no so sene wo. Ɔbaa no yare kɛseɛ na wo barima no woanhwɛ ɔbaa no na wogyee no agyaagyaa mu a, abusuafoɔ no bɛsɔre wɔ wo so. Abusuafoɔ no bɛsɔre wɔ wo so. Enti sɛ wokɔware obi de hyia a, wontɔɔ no. Wontɔɔ no. Sika no a wode kɔeɛ ɛne nsa ne ɛho ɛyinom deɛ, ɛyɛ serɛ na woakɔserɛ no kɛkɛ. Ɛyɛ obi de hyeɛ. Ɛyɛ obi de hyeɛ. Ɛyɛ srɛ na woakɔsrɛ no kɛkɛ. Ɛyɛ amammerɛ a ɛwɔ hɔ a me ne wo mmienu nyinaa yɛba bɛtoeɛ. Eden nturom hɔ no, Onyankopɔn na ɛyɛɛ witness maa Adam ne Hawa saa berɛ no. Ɛnnɛ Onyankopɔn yɛ witness ma yɛn deɛ, but ɔwɔ honhom mu, yɛware a ɔka yɛn ho. Nti Onyankopɔn ɔte hɔ bi, wo maame te hɔ bi, wo papa te hɔ bi, w'abusuafoɔ nyinaa te hɔ bi. W'ani agye fɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛna w'aware ɔbaa yi ɛnti me ti ha yi ɛnti woho me ho nyɛ wo fɛ anaa? Bisa bisa wo nua sɛ maame yi a ɔkasa yi ɛnti ne ho nyɛ me fɛ anaa? Adɛn nti ɛna bɛɛma timi twe sekan? Me nte aseɛ oo me nte aseɛ me bɔ mpaeɛ sɛ m'abusua mu deɛ mɛ ɛbi nsi because me me kunu ɔnyɛ wei. Ɔno wɔ na na adwene no koraa ɛmma n'adwene mu. Na me ba bi nso so aba abɛyɛ bi anaa me nana bi so aba abɛyɛ bi. Enti mo a moyɛ saa deɛ no wɔ Ghana hɔnom a mode sekan rekum mmaa no sei tɔdwɔntɔdwɔntɔdwɔntɔdwɔntɔdwɔn no, ɛy ɛyɛ too much. Ɛyɛ too much. Mobɛbu ho akontaa. Deɛ woyɛ biaa wobebu ho akonta. Ɛno na ɛma abrabɔ no ɛyɛ de no. Akontabuo nti, yɛde yɛn nan asisi yei. Daakye heaven nti, yɛde yɛn nan, yɛde yɛn nan asisi yei. Sɛdeɛ Kristo pue n'animuonyam mu a ɔbɛka sɛ, Mo akwapa nokwafoɔ, moadi kakra yi ara ho nokware. Kakraa bi, hwɛ, yɛn papayɛ a yɛyɛ yi, ɛyɛ ketewaa bi. papa yi a ɛyɛ yie. Bɛɛma a wommɔ akɔnhoma, wommɔ akɔnhoma, wonhwɛ wo mma, wonhwɛ wɔ biaa wɔ fie hɔ, wonya sika a deɛ wopɛ na wode yɛ. Afei ɔbaa no amee no, wɔse menoa aduane a memma me kunu. Na wɔbaa no koraa ɔno koraa wɔnni sika, amanfoɔ adaworoma, wɔnya bi adi de bi mma nkwadaa no a, wobaeɛ a wobu afu sɛ wɔannya wo aduane. Na wo nkɔ sika bɛn na wo de too hɔ? Ɔba no wayɛ bi, wayɛ bi, wayɛ bi for so many years, three years, four years, no chop money. Sometimes nso ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ hard sɛ wo bɛ gya akwadaa ketewa wɔ hɔ na wakɔ akɔ di dwa. Ɛtɔ da ɛyɛ den. Na wo ka sɛ wo de akwadaa no soso koraa so rekɔ a, hwɛ Ghana awiei na akwadaa wei hyɛ wakyi. Na ebi koraa no wada, wada o, na awia ahyi na wada na ɔhyɛ w'akyi, na awiei ɛhye akwadaa yi anim sei ara na woso nsuo, na woyɛ ne nka, nsuo koraa wotɔn a, a day sɛn na wobɛnya? Na ɔde kɔtɔ bɔɔdeɛ ne nneɛma nketenkete bi sɛ merebɛnoa ama nkwadaa no adi a, wo barima wobaeɛ a wo bo afu. Barima w'asɛdeɛ ne sɛn? Bɛɛma wɔ bɛ tiri aketiaketii W'asɛdeɛ paa asɛ bɛɛma ɛne sɛ Ɔbɛrema ɔbɛrema W'asɛdeɛ ɛne sɛ Ɛna ɔbaa wo soso W'asɛdeɛ ɛne sɛ Na sɛ ɔbaa no ɛɛkɔ akɔ yɛ adwuma ɛde abɛhwɛ nkwadaa na saa hwɛ wo deɛ a Ɛne sɛ nka wanware anko ɔte ne baabi o. Mete hɔ yi merekɔfa barima bi aba abɛto nsa na me ankasa masan ahwɛ barima no deɛ a, ɛne sɛ mɛtena fie? Manware a mete me baabi, mesom me Nyankopɔn a, Nyankopɔn wɔ mu abisa me sɛ, Akosua, deɛn nti na wobaa wiase? Woanware aho? Nyankopɔn wɔ mu bisa me. Sɛ metumi tena ase me kronkronyɛ mu a, Onyankopɔn koraa bɛka akyerɛ me sɛ, Mo akwaparekwafoɔ ne yafunu a anwoɔ. Because me yafunu no a manwo no, mede atena ase kronkronyɛ mu ama Ye, me Nyankopɔn. Mamfa nyɛ basabasa. Mamfa nyɛ basabasa. Enti sɛ mokɔ awareɛ mu na mowo a, mesrɛ mo, ɛko nni baabiara nnwoeɛ. Da biara meka sɛ ɛko nni baabiara nnwoeɛ o. Fi titire kɔpem anaafoɔ, baabi nni hɔ a adwoɔ. Sɛ mohu sɛ awarefoɔ bi rekɔ back and forward na wɔredi nkɔmmɔ na wɔreyɛ, wɔn nso wɔwɔ wɔn deɛ, wɔwɔ wɔn nnanso ndwalo so wɔ wɔn. Sɛ wo deɛ no ɛnyɛ yie a, wo deɛ a woyɛ ara ne sɛ wokɔtɔ wokɔ wo nkotodwe anim. Hana kɔɔ ne nkotodwe anim na ɔbɔɔ mpaeɛ kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Awurade, sɛ wodom me ba baako pɛ, Baako pɛ, mɛsan de nam mma wo. Awurade, sɛ wonom mma baako pɛ, mɛsan de akwadaa no asan amma wo. Sɛ ɛkaa me ne wo mmienu a, anka saa asɛm wei sɛ anka yɛnte aseɛ a, na meba abɛwo na masan de rema Onyankopɔn asɛkyerɛ sɛn? Nanso Onyankopɔn dom no no, na wɔnyaa ɛba baako pɛ no. Ɛnnɛ Samuel ne din ahata atɛn wɔ baabiara. Me, me, me, me, mekasa a, mɛtumi aka sɛ, Me papa Samuel. Nso na ɛnyɛ ɔno na ɛwoo me. Sara, ne ba baako pɛ. Ɛnnɛ, ɛhenefa na yɛmmɔ ne din? Ɛhenefa na yɛmmɔ ne din? Enti sɛ wobɛwoɔ na wo, wobɛkum wo yere ne wo mma deɛ a, aberanteɛ, tena ase. Sɛ wobɛkɔ akɔwareɛ. na wobɛma mogya a ɛmu ɛmu ɔduru akeka wo nsa, wo nsa ano deɛ, ɛ, owura, nka nware, tena ase, tena ase na di wo sugya, na twɛn wo Nyankopɔn anim, aten sɛ ɛno bɛboa wo sene sɛ wobɛware na bɛkɔ akɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi no, na obi mogya asu di w'akyi. Obi mogya di asu adi w'akyi. Ɛbi na ɛto wɔ Kain Eden turo mu no. Ne nua mogya su di n'akyi. Ne nyinaa yɛ abufuo, ɛyɛ jealous. Awareɛ mu koraa no, yɛn a jealous no koraa no ɛnhyɛ da ɛnhyɛ da mma. Ahoyaa no ɛnhyɛ da mma. Ahoyaa no ɛba kakraa bi. Barima bi wɔ hɔnom a, ɔhu sɛ ne yere redi dwa na sɛ ɔrenya sika a, na ɛyɛ no ya. Ɔbɛnya a na anka ɔbaa no sika no nyinaa ahye na ɔno na ka o control ɔbaa no ɛfɛ sɛ ka wobɛ control no ba obi wɔ hɔ nom a ɔbɛ control wo sɛdeɛ ɛyɛ a ɔbɛ hyɛ wo aniɛyaa na ɔbaa wɔ sika a ne nyinaa ɛmma bɛɛma hɔ ɔbaa wɔ sika ne nyinaa ɛba bɛɛma hɔ nom ɛnti ɛmɛɛma ne bi no a ɔmo wɔ ahoɔyaa ɛwɔ ɔmo yere no ho no ɔmo nyae ɔmo nyae na ɛnyɛ ade papa. Ɛnyɛ ade papa mmoa. Na ahoɔyaa ne ba a ɛna ɛde abufuo ba. Obi nso wɔ hɔ a ahoɔyaa no ɔnni bi but asɛm no baeɛ a na ɛgya no abufuo. Ɛnnɛ ɔbɛtumi aka sɛ hmm ɛnyɛ hwee na wagyae ama no aka, adeɛ bɛkye ɛnyɛ hwee na wagyae ama no aka, ɔbɛyɛ saa afei ɛda bi bɛba no na afei ɔntumi ncontrol hwee. Ɛno na ɛma sikantweɛ ne ɛtuo ba no. Wo yere yɛ wo bɔne a, ntwe ne so sekan, woate? Sɛ wo kunu yɛ wo bɔne a, ntwe ne so sekan. Anaasɛ ɛnyɛ mo mpɛntoa mfa ngu adeɛ mu mfa nsi hɔ, na wo kunu aduane na woasa kakra na wode ato mu ama no. na woma no adi mpentoa no nkakrankakra. Nka barima a w'ankasa w'ɔbaa w'agye atom sɛ wobɛware no, owuo mu o, nkwa mu o, wo ara na wobɛware no, wo ne no na ɛbɛwuo, wo ne no na ɛbɛyɛ dɛ bɛ eh, thousand words w'akeka agu hɔ nom o. Ɛyɛɛ dɛn na ɛnɛ deɛ w'akɔ yam mpentoa wode asi hɔ na w'asa de agu wo kunu aduane mu. Ɔbaa woyɛ wo dini w'ate, ɔbaa woyɛ wo dini. Na deɛ moyɛ nyina ara mobɛbu ho akontaa, ɛne mmaa no a wɔakɔgye mmɔtɔ afiri ɔkɔmfoɔ bi hɔ, afiri bosom bi hɔ nom, na wɔde abɛgu barima aduane mu, barima no deɛ wɔnhunu o, ɔno deɛ wɔnhunu nso Onyankopɔn wahunu. Barima bi nso wɔ hɔ no a, wontumi mfa saa adeɛ wei mfa nni no, because ɔsom ne Nyankopɔn yie, ɔba na ɔbue aduane no so a, ɔbɛhu sɛ, mm, ɛnnɛ deɛ m'aduane a me yere yi yɛ ma me yi deɛ, mm. Aduane wei deɛ daabi. Aduane wei deɛ mm. Obi kora wɔ hɔ a ɔbɛ ɔbɛfrɛ wo sɛ ɛne akɔ so ɛne bra mie ne di. Sɛ woanni ɔno so ɔnni. sɛ woamfa wo nsa antum anni aduane no mu excuse me ɔno so ɔnni. Nti ɛbɛyɛ better sɛ yɛnyi bɔne akwan mfiri yɛn akwan mu. Yɛnyi bɔne bɔne akwan mfiri yɛn akwan mu. Bible se, mm, abufuo no deɛ ɛbɛba, mm, ma ɔbo mfu, ma wo bo mfu, Ephesians, Ephesians 6, eh, 26, ma ɔbo mfu, na mmom ɛnyɛ bɔne, ɛmma awia nkɔtɔ w'abufuo so. Sɛ yɛka sɛ mma awia nkɔtɔ w'abufuo so a, ne fa sɛ ebia anɔpa na wo bo afuo, na abufuo no hyɛ wo. Hwɛ, obi koraa wɔ hɔ a, awarefoɔ tumi yɛ aka two days, three days na wɔte dan baako mu, one week na wɔte dan baako mu. Ɛyɛ abufuo bɔne. Ɛyɛ abufuo bɔne. Bible se mma awia nkɔtɔ w'abufuo so. Sɛ woma awia kɔtɔ w'abufuo so a, ɛno na ɛde awudie de ba. Barima bi wɔ hɔ a ɔtumi ka sɛ, Mekɔnom bi aba na mabɛkeka bi akyerɛ me yere. Wɔboa, wɔnom nsa a wɔmmɔɔ no adwene. Adɛn na woakɔ outside akɔnom nsa, na woreba na wotwaa street mu baeɛ? Adɛn na woannyina main street no mu na woamma kaa ammɔ wo? Adɛn na wokɔnom nsa a woreba, na woreba wohuu sɛ kaa reba no, woatumi ahyepte aduru agyina nkyɛn ama kaa no atwa mu? na wo yere deɛ worekɔkeka w'adwene akyerɛ no no wɔ yea a woafa sekan na wode adwidwa no. Mekɔmahu nnipa bebree a wɔn awareɛ barima nti yɛkum wɔn. Obi koraa wɔ hɔ a yɛtwa ne nsa, yɛtwa ne nsa. Girl baako, ne kunu bɔɔ no tuo wɔ ne to ho, ne kunu bɔɔ no tuo wɔ ne to ho. Baako nso so ɔde guu ne mfe. Wɔn mu a wɔn nso wonyaa nkwa no yɛ kakraa bi. Wɔn a wɔwuiɛ no nso, na ɛyɛ na ɛyɛ me awerɛhoɔ, na ɛyɛ m'ateteɛ. Yɛ na ɛyɛ m'ateteɛ. Nso mo nyinaa, Ghanafoɔ nyinaa sɛ moyɛ Kristofoɔ o, na na mo Kristoban no ne sɛn? Mo Kristoban ne sɛn? Asuafoɔ no a na wɔn. Yɛn yɛn yɛn yɛn yɛn di wɔn akyi no, mo hu sɛ na wɔn kuta sekan ɛwɔ asɔre dan mu a wɔn sɛ wɔn de boro ɔbonsam daa no? Mo hu sɛ wɔn kuta abaa ɛwɔ asɔre dan mu na wɔn de bɔ fam puu puu yɛ bo ɔbonsam yɛ bo ɔbonsam na yɛde sekan twitwa sɛ yɛ twitwa ɔbonsam? Na wo bɛ tumi atwitwa wɔ bonsam? Sɛ wɔn anhwɛ yie ɔbonsam no mmom na ɛbɛ twitwa wo. Ɛnti me nua no mo yɛ nya aboterɛ ɛyie. na yɛntwɛn wɔ Onyankopɔn anim. Hwɛ, sɛ abufuo ba a, nya abotire bebree. Me ɛnnɛ masua nneɛma bebree wɔ mu. Baabi a ɛwɔ sɛ wokasa no, ɛwɔ sɛ woma nokorɛ no da adi. Ɛna baabi nso a ɛwɔ sɛ woka w'ano nso so to mu no, na woaka w'ano atom bɔkɔɔ, na woatwe wo ho. Ɛba saa a, twe wo ho koraa firi adeɛ no a ɛbɛma wo bo afu no ho. Hu abufuo ba a, fa wo yere tena ase, woate, na kasa kyerɛ no ɔdɔ kwan so. Abufuo ba a, ɔbaa, fa wo kunu tena ase na kasa kyerɛ no wɔ ɔdɔ kwan so. Hu wo ne no mmɔ mpaeɛ na monsrɛ Onyankopɔn sɛ, Awurade hu yɛn mmɔbɔ, yɛpɛ sɛ yɛkae yɛn kane dɔ no. Kane dɔ no, yɛpɛ sɛ yɛkae. Enti Awurade hu yɛn mmɔbɔ na abufuo a aba abɛhyɛ yɛn awareɛ mu yi, yi abufuo yi firi hɔnom ma yɛn. Awareɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ simple, simple nneɛma, nneɛma bi o. Ɛnhyɛ da nyɛ adeɛ kɛseɛ biara. Ɛnti sɛ woyɛ ɔbaa na wote asase so, na wohu sɛ, ɛ, akɔsoɛ ahyɛ ataareɛ wei sei, Adeɛ kyeeɛ wasan akɔhyɛ ataareɛ foforɔ the next day ɔhyɛ ataareɛ foforɔ wo deɛ wo kunu nnyɛ no saa ɛmfa mma wo a awura ka wano tumi na tena ase hɔ dinn sɛ wo kunu nnyɛ mma wo a wo ankasa wo nim sɛ wo kunu wo nnya wo ankasa wo ankasa wo kunu ni bɔtɔm wo nim me tu me me tu me nim me kunu bɔtɔm saa na wo nso so wo nim wo kunu bɔtɔm ɛne wo nim sɛ adeɛ yɛ wo demanding bɛrima no wo nnya ɔnkɔ fa no wɔ he fa na ɔde ama wo. Ɛba no saa a, maame, tena hɔ dinn na bɔ mpaeɛ. Tae barima no akyi na srɛ Onyankopɔn sɛ ɔnto mo nsam. Ɛyɛ simple as that. Nyankopɔn ɔnto mo nsam. Ɛno ara no, fa mpaeɛ ta wo, yɛfrɛ no sɛ, wo kunu akyi na bɔ mpaeɛ ma wo mma no. Na ne nyinaa nka mfua no, na mekamfo Church of Christ asafo de ama anuanom nyinaa. Mekamfo Church of Christ asafo de ama anuanom nyinaa. Me nuanom, Kristo ɔde n'asafo aba abɛsi hɔ, a ɛyɛ Church of Christ, Kristo n'asafo. Bra na bɛnya nkwa. Bra na bɛnya asomdwoeɛ. bra na bɛnya everlasting life, bra na daakye bi Kristo pue n'animuonyam mu a, woanya yera ba. Bɛ wo a wotie me biara, baabi a Church of Christ asafo wɔ biara no, a ɛbɛn wo, wo mantam hɔ no, mpo ɛmmɛn wo mantam ho na mpo ɛwɔ akyire kakra a, tu anamɔn na kɔ, woate, na kɔgye nkyerɛkyerɛ. na ɛmmoa wo ne w'abusua. Na baabi a mokɔ no, nsɔre no a mokɔ mokɔ wɔ mu no, da bɛn na na wɔahu sɛ wo sɔfo no mpo waba asɔre na wafa Bible a wafa Bible abue mu akenkan akyerɛ wo da? Ebi nsii da. Ebi nsii da. Ɛno nti na munnim Bible no ɛ ɛ ɛ ɛ ɛyi emu nsɛm no a moyɛ deɛ mopɛ biara no. Mokɔ asɔre a, mopɛ sɛ ɔsɔfo no hyɛ mo nkɔm, ɛna ɔsɔfo hyɛ nkɔm, ɛna ɔsɔfo hyɛ nkɔm, na ɔno nso so atorɔ nsɛm a ɛwɔ n'anomu na wayɛ dɛ, wahwie ne nyinaa de agu hɔ ma. Na sɛ ɔrebue Bible no mu na wakenkan Bible akyerɛ sɛ Bible se sei, Bible se sei, Bible se sei. Bisa wo ho sɛ, wo sɔfoɔ no, wayɛ bi saa akyerɛ wo da anaa? Bisa wo ho sɛ, wo sɔfo no, waka bi saa akyerɛ wo da anaa? Ɛno ara ne sɛ mokɔ a na moakɔsa saa ara. Mopue abɔntenam sɛ, Oh, ɛnnɛ deɛ asɔre yɛ duru. Yɛasa pa ara, yɛago ɔbonsam pa ara, na mode nenam hɔ. Me nuanom adɔfoɔ, mekamfo Church of Christ Asɔre de ama wo. Bra na Onyankopɔn ɔnsiesie wo, na Onyankopɔn ɔnyɛ wo kɛseɛ. Onyankopɔn mma w'anisoadeɛ hunu nyɛ kɛseɛ. Woate? Bra. Ɛntiatia amanfoɔ ano o. Hwɛ, yɛ na ebinom ka sɛ, Church of Christ foɔ nnye Honhom Kronkron nni. So obi ka saa asɛm no kyerɛ wo a, bisa no sɛ, Honhom Kronkron ne deɛn? Ɔnkyerɛ wo aseɛ. Ɔnkyerɛ wo aseɛ, Honhom Kronkron ne deɛn? Ɛhɔ na wobɛhu sɛ, sɛ ɔbɛtumi akyerɛ wo aseɛ anaasɛ ɔntumi nkyerɛ wo aseɛ. Sɛ obi yɛ Church of Christ ni na sɛ ɔnnye Honhom Kronkron nni, me ti wei, sɛ mennye Honhom Kronkron nni, me kunu ti wei, sɛ ɔnnye Honhom Kronkron nni a, Nka ɔbɔnefoɔ no nka ɔmfa yɛn nnommum. Nka ɔbɔnefoɔ no nka ɔmfa yɛn nnommum dadadada. Honhom Kronkron no a Church of Christ foɔ gye di no, ɛnyɛ ɛno ne mo deɛ no a mode te dɛm hɔ no a moyɛ alabaalabaalabaalabaalabaala, eeii bebebebebe, ebelebelebelebelebelebelebele, ɛno ɛnyɛ Honhom Kronkron. Ɛhɛ, ɛno ɛnyɛ Honhom Kronkron. Mo ankasa mo nkorɔfoɔ bɛkaa sɛ saa kasa wei moka no ɛpo ase, na ɛpo ase me menkɔ hɔ da. Mo ankasa mo nkorɔfoɔ na ɛbɛkaeɛ. Ɔmo bɛka no wɔ ɛɛ international ayi TV so, Facebook nyinaa ɛnenam hɔ sɛ saa kasa no a mo ka no ɔmo ka no wɔ ɛpo ase. Ɛnti sɛ wo so wo yɛ okristoni a Onyankopɔn ne kasa yɛ ka no ɛpo ase. Honhom kronkron ɔte ɛpo ase anaa honhom kronkron ɔte ɛ ɛyi asieyɛ ɔte amusieyɛ anaa honhom kronkron ɔte ɛyi mo mountains no a ɛyɛ no a mo kɔ no. Ah, ɛnɛ yɛkɔ mountains, yɛkɔbɔ mpaeɛ na mo die mirika na moakɔ mo mountains. Mobɛkɔ hɔ nom, condom nko ara na ɛgugu hɔ. Obi a mose morekɔ akɔbɔ mpaeɛ, condom nko ara na ɛgu hɔ. Ɛbi koraa tumi kɔ ma ɛmmoatia boro wɔn mo. Adɛn na wonhyɛ wo dan mu? Adɛn na wonhyɛ wo pie mu? Me nua baa, me nua bɛ, eh, me, me nua bɛɛma, adɛn na wonhyɛ wo pie mu? Adɛn na wommɔ mpaeɛ? Anaa wofi sɛ Onya ɛ o ɛ o ɛ Onyankopɔn no ɔnka wo ho anaa? Baabiara wonam biara Onyankopɔn ka wo ho, nea woyɛ biara N'ani hu ne nyinaa, wɔno koraa wɔnim deɛ wobɛyɛ, wonnya nkaeɛ koraa wɔnim. Enti sɛ wokɔ wo dam na wotena ase te sɛ deɛ mete wei, anaa wo wobutu hɔ te sɛ deɛ wo wo wopɛ sɛ woyɛ biara, ɛda no woa wo dea, deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara no, anaa wopɛ sɛ wobutu wo ɛ w'akonnwa anim, Anaa wopɛ sɛ wogyina hɔ deɛ wopɛ sɛ woyɛ biaa no it's up to you na wobɔ mpaeɛ a nti Onyankopɔn wontie anaa nti Onyankopɔn wontie gye sɛ wokɔ mountains na me koraa mente aseɛ o mountains no a wokɔ akɔbɔ mpaeɛ no ɛyɛ dɛn na wode condom hyɛ wo baage mu kɔ hɔ hmm ɛno nso yɛ another question wo se wokɔ mountains akɔ akɔbɔ mpaeɛ Ɔmo mountains na ɔmo kɔ kɔbɔ mpaeɛ no mpo yɛfrɛ hɔ mpo sɛn? Anyway mekae a. Wokɔ mountains akɔbɔ mpaeɛ ɛso wokɔ wode condom ahyɛ wo bag mu ɛna wode kɔ akɔbɔ mpaeɛ aseɛ kyerɛ sɛn? Ɛno nti na mese mekamfo church of Christ asafo ɛde ama wo sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven sɛ wopɛ sɛ Kristo ɛpue The Second Coming no, na sɛ ɔba na ɔpɛ sɛ ɔne ne nyinaa kɔ adi da a ɛnni awieɛ deɛ a, ɛnneɛ na mekamfo Church of Christ asɔre deɛ ama wo. Me, makɔ nsɔre bebree. Sɛ meka sɛ meka nsɔre a makɔ paa wɔ asaase yi so a, mentumi nkan. Mama, mama, mama, ɔbaa, ɔbaa asɔre nyinaa makɔ bi da, ɔbaa asɔre. Nso sɛ ɔbaa wɔ hɔ yi, wontumi nna Onyankopɔn asafo anim. ɛmprikyi, anaa mpo ɛmmɔ mpaeɛ mpo wɔ asafo no mu. Ne nyinaa wɔ twerɛsɛm no mu. Nso na yɛne na yɛde yɛn tiri pempem sɛ yaa. Makɔ ɔbaa asɔre da, makɔ mmarima asɔre deɛ ɛndeɛ bebree. Makɔ nsɔre bebree, makɔ nsɔre a makɔ nyɛ asɛm ketewa. de yɛkɔ soa nsuo nyinaa asɔre a yɛkɔ asɔre a yɛkɔ a wode wode ayi ayi ɛfɛ wo bowl kɔ na wode akɔ soa nsuo nsuo ne so na wo wo sheki sheki wo ho ee mabrɛ o ɛso ne nyinaa akyiri no a mebaa Church of Christ no matena se makyɛke ne nyinaa fiti day one mekɔ ha yɛyɛ sei mekɔ ha yɛyɛ sei yɛkɔ ha yɛyɛ sei Ɛna mede compare Church of Christ deɛ a mewɔ mu yi hmm mede compare wei sei no ɛna mehuu sɛ sɛɛ Church of Christ menyerae me nua bra na wonyera wate bra na wonyera ɛno no nso nkyerɛ sɛ woba na bibi happen wɔ inside a kyerɛ sɛ asɔre no deɛ asɔre no deɛ ɛyɛ asɔre no deɛ ɛyɛ but yɛyɛ nipa yɛyɛ nipa biribiara bɛtumi ahappen Biribiara bɛtumi ahape. Wo nua bi bɛtumi atia wo na, me amafo atia me nan so saa, bebree. Me nso mɛtia bi so, so nom deɛ. Ne yɛde no saa, ne yɛde rekɔ. Ɛno nkyerɛ sɛ asɔre no nyɛ. Asɔre no deɛ, ɛyɛ. Ɛyɛ pa ara. Enti me nua bra na yɛn nyinaa yɛnsom Onyankopɔn yie. Na daakye bi, daakye bi asɛm o, ɛnnɛ deɛ, wo, wo, wowɔ nkwa nti no, wonhu deɛ ɛrekɔ. Na mmom sɛ wuwu, sɛ w'aniwa ase kata, na wo honhom firi wo mu a, wo kra no firi wo mu a, na wodane nnɛteɛ na woda hɔnom a, ɛhɔ na wobɛhu sɛ, Ei, sɛ mayɛ nkwaseadwuma anaasɛ mayɛ adwuma pa. Ɛyɛ nneɛma mmienu pɛ. Either sɛ wobɛyɛ nkwaseadwuma anaasɛ wobɛyɛ adwuma pa. Ɛyɛ nneɛma mmienu. Ɛmu deɛ ɛhe na wo choose? Mekamfo ma wo sɛ chuusu adwuma pa. Ɛno na daakye ɛbɛboa wo ho because wo wo sakra w'adwene a, wode bi bɛtete wo mma. Wobɔ mpaeɛ ama wo mma, wo nana nom nyinaa. Saa na akwadaa no nso so nyini a, ɔno nso so rebɔ mpaeɛ ama ne ba, ne nana ne ne na afei na ɛkɔ na ɛwɔ na ɛyɛ ɛɛ yɛka no sɛ awoɔ ntoatoasoɔ saa ara. Hwɛ ne fɛɛyɛ. Hwɛ ne fɛɛyɛ, na hwɛ wɔn nso a wɔredi bɔne no, wɔn a wɔakɔgye nnuro abɛhyɛ efie sɛdeɛ ɛyɛ a ɛ, wɔbɛnya sika na wɔde adi ɛ, ɛ, ɛnyɛ agye ade yie no. Wodeɛ hwɛ saa abusua no, hwɛ sɛdeɛ abusua no si rekɔ. Deɛ wɔkɔgyee aduro no bɛhyɛɛ hɔ no, wɔn no wawu o, wawu kɔ, but ɛsiane sɛ bosom no wɔ fie hɔ, ɛsiane sɛ aduro no wɔ fie hɔ no nti no, nkwadaa no ho ntɔ wɔn. Da biara ebi wu. Afe biara bi wo akɔmfa biara ɛ bosom no ɔbi a ɔpɛ biara ot otumi fa na kɔ otumi fa nakɔ nanso wo wobɛtumi ade wo ho sɛ woka sɛ wobɛde wo ho afiri saa nneɛma wɔ mu a wobɛtumi ade wo ho Onyankopɔn bɛtumi ayɛ wo adom ama woade wo ho enti mekamfo Church of Christ asafo ɛde ama me nua makasa bebree mede m'asɛm no ɛbɛsi ha yi ara nea meka ara ne sɛ Bɛma ntwe wo yere so sekan. Bɛma mfa tuo mfa nkum wo yere nkum wo mma nka ho. Ɔmo nyɛ wo deɛ. Wo ware no a, wɔyɛ w'agyapadeɛ wɔ kwan bi so, but kwan bi so soso no ɔnyɛ w'agyapadeɛ. Ɔnyɛ w'agyapadeɛ, ɔyɛ wo bibi na sɛ nyɛ a, n'abusuafoɔ na de wo. Wo ne w'ɔbaa te, w'ɔbaa no teetew Wo wo wo wo hae hae. Last bɛɛma bi a ɔkɔ hyɛɛ akɔmfo ɔno ankasa o ɔsɛ ne yere ha no ɛna wakɔ hyɛ akɔmfo ɛyɛ nkwasiasɛm me yere ha me nti ɛwɔ sɛ me kɔ hyɛ akɔmfo ɛyɛ nkwasiasɛm me yere ha me adɛn nti na me me ne ɔbaa no ntena se ebia maka a wɔntie ok maame sisi a deɛ ɛkɔ ne deɛ mede wo bɛkɔ wo parents no hɔ Kɔtena hɔnom kakra, na yɛntena ase kakra, na yɛmfa nyɛ nsiesiei. Oh, enti ɔbaa no kɔ. Anaasɛ wo barima no koraa no, wobɛtumi de dan no ama ɔbaa no, na wo woapɛ baabi atena kakra, bosome, bosome mmienu, na biribiara coolu dan down a, mobɛhu sɛ awareɛ no, wɔsan hyia a, awareɛ no bɛsan ayɛ sɛ fɛfɛɛfɛ, na nkɔtwe sekan, nkɔhyɛ wo ho akɔmfo. Ɔbaa nti, nhyɛ wo ho akɔmfo, woate? Bɛma nti ɛnnom aduro ɛngu wo mma a wonnya sika ntɔ aduane mma wɔn no, ɛnhahae na ɛnwu nnya nkwadaa no hɔ. Na wowu a wo mma wɔn bɛyɛ mmɔbɔ. Awareɛ ɛyɛ den a, deɛ deɛ ɛba ara yɛ separation. Mɛku mɛku mɛku, mo nseprɛti mo ho. Ɛyɛ kakra a, ɛbɛduru hɔ no na obiara akoma ayɛ dɛn? Atɔ ne yam. Na obiara ahu ne sintɔ. na obi anhu nea enti a saa nsɛm no hapenee no, mokohyia a, fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ, saa adeɛ no a ɛbaeɛ no mma bio, na afei na moatena ase asomdwoeɛ mu. Nyankopɔn Ɔnhyira mo nyinaa. Sane ma wo nua, hyɛ ma wo nua bi nyɛ bi, na ɔnhu sɛ ɛnnɛ akosua papa bi asɛm a n'afotuo a ɛnnɛ wɔde baeɛ no, ɛyɛ asɛm ketewaa bi nanso susu, ɛmu ɛreduru paa awie. Onyankopɔn ɔnhyira mo nyinaa. Me srɛ mo, mo nkenkan quotation a me de ama mo no, abufuo ɛnyɛ, abufuo ɛnyɛ. Sometimes sɛ wo bo fu a, sɛ woanhwɛ yie a, even wo kunu koraa wobɛtumi aka asɛm bi a ɛnni sɛ wokasa kyerɛ no. Wobɛtumi aka asɛm bi a ɛnni sɛ woka kyerɛ wo sɔfoɔ, but abufuo bi nti no, asɛm bi nti, na woaka asɛm bi a, akyire wodwene ho a, sɛ ah, ɛyɛ dɛn koraa na me koraa me bue m'ano. Nti Awurade bɔ yɛn nyinaa aboterɛ. Me too me hia aboterɛ, wo soso wo hia aboterɛ, yɛn nyinaa yɛ hia aboterɛ na yɛn fa ntena ase asomdwie ɛne ɔdɔ mu. Nyankopɔn ɔnhyira yɛn nyinaa na ɔnyɛ mo kɛseɛ. Na dasɛnɛ na sɛ Awurade san ma me asɛm foforɔ biara a na mede aba na yɛn nyinaa yɛakyɛ ahyɛ Awurade animuonyam. Sɛ ɛdurɛ sɛ biribiara soso amma so a yɛbɛto dwom. Ɛnwom to a ɛyɛ ayɛyie ne nyinaa boa. Hwɛ sometimes sɛ wo bo fu bebree a, sɛ abufuo hyɛ wo so bebree a, sɛ adwendwene hyɛ wo so bebree a, yɛ a to nnwom wate. Aduro baako no no, yɛ a to nnwom. Wo bo fu, abufuo hyɛ wo so, adwenbɔne ba wo tirim a, me nua, yɛ a to nnwom wate. Wo to nnwom a, wobɛhu sɛ w'akoma no bɛcool down. w'adwene no, ɛmu bɛda hɔ fine, biribiara bɛyɛ kamakamakama. Na afei na wohu sɛ Onyankopɔn, Ɔne wo adi no yie. Ɔne yɛn nyinaa adi no yie. Meda mo ase. Onyankopɔn Ɔnhyira yɛn nyinaa N'adom nti. Amen. Bye all. Bye bye. Au revoir tout le monde.